Rydych chi wedi bod yn weinidog ers flwyddyn nawr, yym beth ydych chi wedi wireddu cyn gyntag â phosib? Ok, mor gyflym y gallai. Cadw 1,800 o staff ychwanegol mewn ysgolion i ymateb i Covid a'r rhaglen ymateb Covid mwyaf blaengar ysgolion Prydain. Cynnydd mawr yn y cyllid ar gyfer dull ysgol gyfan o ymdrin ag iechyd meddwl a lles, trebli'r arian ar gyfer lles staff addysg, blwyddyn gyfan o leoli a thâl ar gyfer athrawon newydd gymhwyso, treialon a chwilio diwygio'r drwy'r yr ysgol, cronfeydd ychwanegol i sicrhau bod gan bob dysgwr fynediad at ddyfais digidol, ymestyn grant gwisg ysgol i bob blwyddyn a chynyddu eleni, ymestyn prediau ysgol am ddim dros wyliau'r haf i ymateb i bwysau costau byw ac ar y trywydd i gyflwyno i bob ysgol o mis Medi mlaen, cynyddu'r adnoddau ar gymorth i ysgolion i gyflwyno'r cwricwlwm newydd ym mis Medi, sefydlu ein cwmni adnoddau cwricwlwm dwyieithog newydd i Gymru i lansio flwyddyn nesaf, Datblygu'r hawl dysgu proffesiynol newydd i athrawon a chynorthwywyr dysgu, lansio'r Cod Addysg Cydberthynas â Rhywioldeb Cynhwysol LHDT newydd, adnoddau a hyfforddiant ar-lein newydd i helpu fynd i'r afael gydag aflonyddu merched yn yr ysgol, rhaglen gymorth lles ac adolygu ar gyfer rhai sy'n cymryd arholiadau haf yma, mwy o gyllideb ar gyfer diwygiadau ADAA ac i gefnogi ysgolion arbennig, lansio strategaeth recriwtio ar gyfer mwy o athrawon du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, sefydlu Gwobr Betty Campbell i athrawon sy'n arloesi ym maes amrywiaeth. Cynllun deng mlynedd i recriwtio athrawon a chynorthwywyr addysg cyfrwng Cymraeg, codiad cyflwr i athrawon o 1.75 y cant, croesawu i'r cyntaf o'n plant i gyrraedd Wcráin i ysgolion Cymru, ariannu newydd ar gyfer trochi Cymraeg, cyllid cyfalaf newydd ar gyfer ysgolion cyfrwng Cymraeg, lansio rhaglen gyfalaf ysgolion bro, gwersi Cymraeg am ddim i bawb sy'n 16 i 25 a staff addysgu, mynediad am ddim i'r Urdd Addysg am lwyddiant leni, agor ein hysgol Zero Net gyntaf a phob ysgol newydd Zero Net O cyntaf Ionawr eleni, lansiodd Gwasanaeth Cerddoriaeth Genedlaethol newydd i blant a phobl ifanc, Llyfr ar Hanes ein Cenedl ar gyfer pob ysgol, llyfr am ddim i bob plentyn berchen arno, Ymestyn Seren, ein rhaglen myfyrwyr disgleiriaf i gael mynediad at beth bynnag fo'ch cefndir, a chryfhau partneriaethau gyda phrifysgolion Cymru, cyflwyno'n diwygiadau ôl 16, roi dysgwyr yn gyntaf a sicrhau cydraddoldeb academaidd a galwedigaethol. Rhoi dysgu gydol oes i gyfraith gan roi ni ar llwybr o fod yn genedl ail gyfle lle dyw e byth yn rhy hwyr i ddysgu. Lansio taith, rhaglen gyfnewid addysg ryngwladol Cymru a llawer, llawer mwy. Unrhyw beth arall?